Nawr, mae Llynedd Fach, o'n i wastad yn caru anifeiliaid, o'n i'n caru pob fath o anifail, o'n i'n caru polar bears, o'n i'n caru hwyed. Ond stori ffyni i chi am sut nes i ennill, wel, enw hi i fod yw Sali, ond fi'n hoffi galw fe'n Malflin, mae Colin yn nhegid fi, da iawn. Peth ffyni am Malflin yw, nes i ennill y boi 'ma, neu Sali fel mae'n fod, so fi'n gesto ti'n ferch ond fi'n mynd i drysu ti drwy galw ti'n Maldwyn. Nes i ennill Maldwyn mewn cystadleuaeth Yn blwyddyn chwech o ysgol gynradd fi, nes i ddim twli unwaith amdani ti, na fy mawlid. O'dd o'dd pum deg gap ar ôl, so nes i trial am pob enw, Darwin, yym beth arall o' 'na? Daisy wrth gwrs, ond Sali o'dd yr un nath ennill, sef actually yr enw olaf i fi trial, yym nath hwnna, o'dd e'n ceunig y tro, so dim ond pum deg ceunig nes i talu. A Paula Bay, sai'n gwbod sut ges i ti, wrth gwrs. T'od, ers i fi fach, reit, Odd, odd yn Steddfod, oh, un, nage, ie, un naw naw rwbeth, reit, Steddfod un naw naw rwbeth odd e, neu dwy fil rwbeth, sai'n hollol siŵr, ond o'n i'n dod nôl o'r Steddfod, o'n i'n, o'n i'n weddol fach, a o'n i 'di paso cwpwl, jyst, jyst, jyst rhyw cwpwl o ceie, a nes i gweld ŵyn i bech, reit, jyst Wy ni y bech lle yma y roed i weld a o'n i di gofyn mam a dad i stopo so ni gallu roi wy ni bech yn y bŵt. Ges i rioed yr oen yna, ges i rioed un oen. Wel wi'n ffan massive o gathod i fod yn onest. Fi'n cofio pan o'n i'n fach fach, nage. Dechreuais i fod yn ffan o gathod pan o'n i'n un ar ddeg breuddwyd pan dath cath mewn o'r enw Baileys. Ie, a ers ni 'di cael dou gath, ges i Strab a ges i Arthur. Oedd Baileys, wel, bu farw Baileys, wedyn oedd Strab, bu farw Strab, a wedyn Arthur, yr stori rili ffyni 'da fi am Arthur, bu farw. Mae rhaid dweud Arthur oedd hoff un fi, achos oedd e'n sinsir. Oedd 'da fi cath bach sinsir. Os chi'n mynd mewn i Backlog, gewch chi weld Arthur, mae fe mewn, yym, You're kidding me right ar y fideo 'na, so watsiwch mas am Arthur fan'na. Ond bu farw fe tua, ww, pedwar mis ar ôl y fideo 'na. Yy ne- nethon ni colli e yn y haf tra when o'n i 'di mynd i Florida, mwynhau'n Florida, dod nôl i, o Aled ma' dy gath di 'di farw! O na ni, I've I've moved on, fel ma' nhw'n dweud. Ond yy na, fi dal yn ffan o Gerthod, fi'n dal yn ffan. T'mod beth yw hoff anifail fi falle yn y byd? Fi'n caru sloths. A fi'n ca- t'mod, ma' nhw jyst... ma- ma' bywyd yn nhw mor sifil. Ond na, na, na, hoff anifail fi falle yn y byd, yn y byd fowr gyfa 'ma, yw'r mwnceod 'na sydd yn byw yn Tsieina, sydd yn mynd mewn i saunas fel sort of, yym, ma' nhw yn y mynyddoedd rili uchel a ma' 'da nhw, 'da nhw ryw fath o, ma' nhw, ah, Magma pools da nhw a ma' nhw'n jwmpo myn hyn a ma' rili dwy yn neis. Yy o'dd ar yym o'dd ar Natural World neu rwbeth Planet Earth ma' David Attenborough yn neud rhyw blwyddyn yn ôl jyst mwncis rili fluffy fel yn enwi pwll a mynd ww ww hyfryd. O'dd e'n yn rili rili o fi'n caru mwnci-od. Dal yn offi mwnci-od. Nawn ni am wythnos ma. Hwyl fawr.